अच्छा कोनो नहि तैयो एगो हमरा फेसबुक पर अकाउंट खोलि दिअ अहाँके चलबऽ अबैया फेसबुक अहाँ चलायब आ हम पाछू में बैसब यौ बजर खसवा जी हमरो पूरा सहरसा घुमा दिअ न पछिला बेर बाजार घुमै लेल गेल रही आब हम एगो किडनी पर ठार छी आब हम दोबारा रिस्क नहि लेब एगो फोने टा तऽ खरीदने रही मधुबनी मे फोन नहि आइ फोन कहल जाइ छै ओकरा वएह के चक्कर में दोकान वाला हमर एगो किडनी निकलवा लेलक अहाँ हमरा लेल एतबो नहि कऽ सकैत छी अहाँ एतबो सुन्दर नहि छी जे किछो बाजब आ हम मानि लेब हँ तऽ नहि मानब तऽ बेलना रखले अइ लोहा वाला आब हम मजाको नहि कऽ सकैत छी अहाँ संगे हँ तऽ मजाक करै छी तऽ मजाक बर्दाश्त करऽ के क्षमता सेहो राखू ने ताहि काल मे तऽ पाँचे बेलना मे पूरा मोहल्ला के जमा कऽ लै छी अच्छा ई सब छोड़ू आ ई कहू कि आइ खाना किया नहि बनेलियै अरे हम खसि पड़ल रही आ लागि गेल छले हमरा अरे कतऽ खसि पड़लहुँ आ केना लागि गेल ओ छेना पर खसि पड़ल रही आ नींद लागि गेल छल यार हमरा कहितहुँ ने हम तेल लऽ कऽ मालिश सेहो कऽ दैतहुँ अहाँ पोछा लगबैत रही तऽ टोकनाइ ठीक नहि बुझलहुँ बाबू बाबू दस टा रुपैआ दए ने जा रहल छी जूड़ शीतल के मेला देखै लेल

ओ भाई के तो काली बाबू लग जाकर भांग पी लेने रहिए ना तू तो देखने है रहक ने कखन रो हम कखन देखलियो अरे देखक तू अमाय परसू मधुबनी से शॉपिंग क के आवत रहक तो रोड पर जे एगो आदमी कारी गमछा ओढ़ने पड़ल रहे जकरा तू लात मारि कऽ नाली में गुड़का देने रहक हाँ याद आयल याद आयल एगो नशेरी के तो हम गुड़का देने रहिए नाला में लात मार कर ओ हम ही रहिए सूतल ओ तो भांग पी कऽ राव पह तू ही रह हाँ तहने से हमर पूरा देह सुगर जना महकैया बाबूजी एक्चुअली परसू से नहलिया नहीं ना ताहि दुआरे सारके हमहूँ कहै छियै कि तोहर माय एतेक सेंट छीटै हो पूरा घरमे तैयो महक किया नहि जा रहल छै सारके हाय अहाँ की ब- बकवास करऽ लगलहुँ ई करिकवा छोड़ा संगे यौ हम कखन से तैयार भऽ कऽ बैसल छी अहाँ फोन करियौ ने उगना कैब वाला के धौ अहाँके चक्करमे हम और पागल भऽ जायब यार अतः बेटा बिगड़ गेल से अहाँके देखाइए नहि रहल अछि हम बिगाड़ि देलियै नहि नहि हम बिगाड़ि देलियै ये नहीं नहीं नहीं नहीं हम बिगाड़ देलिए नहि नहि हम बिगाड़ि देलियै ये नहीं नहीं नहीं नहीं हम बिगाड़ देलिए वएह तऽ हम कहि रहल छी अहाँ बिगाड़ि देलियै धौ एकरा दुनू हाफ माइंड के चक्कर में तो हम पूरा पागल हो जाब सार के अच्छा छोड़ू बाद में देख लेबे शॉपिंग के लेकिन आई हमरा अम्मा जान से एगो साड़ी मंगवा दिया हमरा अम्मा जान ई कथी होइ छै अरे ओ अमेजोन होइ छै यार ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजोन पर कतेक महग साड़ी भेटे हे पतो अइ अहाँ के दवाई से तो सस्ते पड़ते हमर कोन दवाई रात में फेर लोहा वाला बेलना से पीठ के दू खंड क देत ओकर जे फेर दवाई दारू करेबै तो ओइसे तो सस्ते पड़त ने साड़ी दिया दियो

तोहर यौ सुनै छियै हमरो फेसबुक पर एगो अकाउंट खोलबा दिअ हमहूँ किछु किछु के पाइ जमा करब अरे फेसबुक अकाउंट पर के पाइ जमा करबै छै यार ई बैंक अकाउंट थोड़े ने छै माय गे फेसबुक अकाउंट अलग चीज होइ छै ओ सोशल मीडिया होइ छै अच्छा बुझि गेलियै बुझि गेलियै अच्छा कोनो नहि तैयो एगो हमरा फेसबुक पर अकाउंट खोलि दिअ अहाँके चलबऽ अबैया फेसबुक अहाँ चलायब आ हम पाछू में बैसब धौ एकरा सबके समझाबै के चक्कर में फेसबुक के समझाबै आब फेसबुक आ गाड़ी में अंतर होइ छै फेसबुक के गाड़ी बुझि रहल छै कहू